Hold. Stop. Rosse. Rwan, yr ochr dde, defnyddio ei gyflymder. A Pooler wedi hollti'r amddiffyn, dyma'r cyfle cynta, dynion diri. Oes angen pas arall, Morgan Lloyd am fynd i hun. Sgôr cynta'r gêm, Pooler ar y blaen.
Ie, yeah, Cais wedi gweithio'n dda iawn fyna. Rydyn ni sôn efo ti Morgan Lloyd ar, ar ben y raglen. Fod e'n mewn o'r hynnog o dylentog. Rhan o garfan y dreigiau. Tyd oedd e'n y lle iawn. Man iawn, man cywir fyna fel pob mewn o'r dan rhedeg. Y llinell cefnogaeth dan, just fan hyn. Mae da fe opsiwn tu allan iddo fe a tu fewn. Rhoi e mewn tu fewn fyna i Pat Lewis. A fe wedyn yn ffeindio Morgan Lloyd. Ac wrth gwrs, mae hwnna'n dilyn cic oddi wrth Charlie Thomas, felly y llinell Aberafan, llinell amddiffynol nhw ddim cweit yn effro. A wedyn Iwan Rossiter yn neud beth mae'n fe wneud yn dda, yn pigo allan y gwagle, pig yn allwn y gwendid.
Ac adeiladu pwysau maen nhw eisiau wneud, yn mynd trwy'r cymalau, profi'r amddiffyn. Mae gic na dros y top yn un i wych. McDonagh, cyflymder, ta nef am i ddial o. Cic wych. Y gorffeniad cystal. Ail gais y dydd i bont y pŵl. Yr sgôr wedi ddwblu. Ie, yeah, mae McDonagh wedi bod yn amlwg iawn o fewn y 26 munud gyntaf yma. Mae wedi bod yn mynd i fyny, yn gystadlu am y ciciau uchel hyn. Mae rhoi'r cic bwt 'na trwyddo pan gath y cais i ddim i roi, ond fyna, oh, mae'n jyst yn dangos trad a cyflymder. A to gallen ni ame hefyd, gyda olwyr Aberafan bod nhw ddim ar ddihun fyna yn y, yn y car cefen. A McDonough yn fwy effro yn unrhyw'n arall iddo fe.
Seymour! Ond i torri drwad mae arwythwr Ieuan Jones. Jones yn llithro trwy'r daco 5 metr y fer. Dyma gyfle euraidd i ddarganfod y trydydd i ymestyn y fantais ar y llell fer. Mae Meek, y maswr, Morgan Lloyd yn codi ben. Ydy o'm di fynd i hun? Metr wedi ddal fyny yn fyr. Med y dyfarnwr. Modfeddi yn fyr yn unig fydd hi. Pwy sy'n disgwyl? Mic yn gofodi'r blaenwyr yn mynd i'r ochr chwith. O, oh, chwipan y dyfarnwr o bosib. Yn arbad Aberafan. Set, hold it, hold, steady. Sgyrm wedi dymchwel. Ia Jones! Atho, hanner hyd y cae. Chyrig funudau yn ôl. Ond i sgorio. O, cryn dipyn yn y gosach y fan ar wythwr y manteisio ar sgrym gry. Pwler, di sgorio'i trydydd. Ond mae Ieuan Jones yn effro, mae fe'n gweld y gwagle. A fel pob wythwr da, mae fe'n pigo i fyny, mae'n ymateb, a mae fe'n rhoi ben i lawr a mynd yn syth am y llinell cais na.
Y bachwr eto yn twrio. Ashton Evans, yr wythwr, yn llithro trwy'r cynta, yn neud y dda. Y pico a mynd, y blaenwyr Fox yn fyr. Yn fyr. Cais. Mae wedi dod, y blaenwyr. Yn wneud y gwaith caib a rha a Whitlock yn manteisio sgôr cyntaf Aberafan.
Dyna'r un cyntaf ble mae'n camu nôl mewn a does neb yna fel ni'n sôn maen nhw'n gael nhw'n pillars, does neb yna yn diogelu ardal y dacl yna, mae'r gwagle i gael yna. Mae llinell Pont y Pŵl yn weddol sylweddol a gryf a gadarn pan maen nhw'n cael y cyfle i sefydlu'r llinell ond fan hyn wrth pigo yn mynd yn gyflym wrth mynd am y gwagle o'n nhw'n gallu gweld ble oedd gwendid Pont y Pŵl.
Merritt hefo'r bel dan i gesail. Yn drw'n dinill gormod o dir. Whitlock, a redwyr yn dod. Y llell bimp ydy honna. Codi yn mynd, yn sgorio. Mae'r cais wedi dod i Shea Smallman. Y newid yn yr ail reng wedi talu yn ei ganfed. Cais da fan'na gan Aberafan. Ond 'na'r gwahaniaeth, mae Aberafan wedi dod i'w haren o'r ail hanner hyn, yw maen nhw wedi cyflymu fyny yr ailgylchiad mewn ardal y dacl.
Scotty Matthews, bron a thorri rhydd. Mynd yn llydan, mae'r sgôr am ddod. A mae i wedi i orffen pedwerydd cais y tîm cartra. Y pwynt bonws. Wedi sgorio Kieran Meek sy'n ei hawlio hi. Ond Scott Matthews yn neud yn dda fyna yn rhoi Pontypool ar y trod flan. Ac wrth gwrs unwaith mae Aberafon gorfod mynd am nôl mae fe'n anodd iawn wedyn i ail sefydlu'r llinell amddiffyn a Morgan Allen yn mynd ar bêl na'n gyflym. Ac wedyn wrth gwrs ni'n gweld Kieran Meek a rhoi Pontypool ymellach ar y blaen. Nine. Muscar yn symudol fan hyn gan Aberafan. Mae rhaid i nhw sgori wrth hyn os maen nhw moyn cadw'n fyw yn y gêm o gwbl.
Ge gosb wedi wobrio, chwarae rhydd. Chwaraewyr yn aill ochr y llall yn dadrwymo ac yn ôl i fewn. Hon prin yn symud felly ydym ni gael rhyddhau yn pwmpio Mache Smallman! Mae a drosodd am ei ail gais a mae wedi cael y bwlch unwaith eto yr eilydd yn yr ail reng efo dau i'w enw.
Neu ail gais efe, you know? Da iawn Shea Smallman, bendant wedi dod yr egni gyda fe.
Ond dal i fynd yr un cyfeiriad a dadlwythiad i'r wythdr Ashton Evans. Hir mae'r disgwyl di bod i Ashton Evans. A mae'n rhoi yr eilydd y fewn o'r Ceylan Carson Jones drosodd. A mae Aberafan o fewn trosgais i unioni'r sgorfwrdd.
Wel fel eithon ni sôn yn dyfa, mae Aberafon wedi llwyr rheoli'r ail hanner hyn. Mae'n rhywbeth yn chwarae'n llefydd gywir. Y car o foment pob tro maen nhw mewn i hanner Pontypŵl yn gwely'n anodd iawn ac Aberafon jyst yn ffeindio'i ffordd i'r llinell cais yr ail hanner hyn.
Dyn ni erioed wedi cael gêm gyfartal dan y llif oliadau ar nos Siau yma ar Esbydrec efo'r Indigo Prem neu'r Super Rugby Cymru. Ond Carrick McDonough, mi o'n gobeithio cadw'r ystradegaeth yna i'r llyfr cyfnodion. O, mae hwnna'n gic dda, di am grymannu. 52 ar ugian am gic. O, hwnna'n gic arbennig. Mae hwnna yn wirthiol. Pwy di'r dewin? Kieran Cullen. Ac o bosib, mae'r gic yna am roed i dîm yn y safle i ennill y gêm. A maen nhw'n ennill y lein. Un prin wedi ennill yn torri rhydd oddi ar y cefn Ashton Evans oedd a gig goll arall am ddilyn. Oes. A fi na gardyn felyn yn dilyn. Hwn i ennill y gêm yn y funud ola. Yes. Pŵl 24, Aberafan 24. Y glaw yn chwipio fewn i wyneb o. Cullen at y pyst. Y dyfarnwr cynythwyo'n edrych yn codi i Llimanna. A dyna di'r weithred ola, y gic sydd yn ennill y gêm i Aber Afan. Cullen yn derbyn ser yn y gêm na. A Chase Molman efo dau gais. Ond y sgôr